Ende munhu ane tsika yake yakangoipa haakugoni kuti mumupe hunhu wakanaka. Mandevere vakataura vakati akugobola kuqondeswa. Akugo akulu akulondeswa akuqondeswa. Ndiyo nyaya yatinayo nemurume uyu. Two weeks ago Munangagwa left for Ghana.

Mnangagwa and his cabal have deployed their laptops to steal cell phones and electronic gadgets from all key people purported to be linked to VP Chiwenga. Chitofambai makabatisisa zvikwama nenhava dzenyu nekuti ngwena uye waipa zvino akunokora muhomwe chaimo chaimo kutsvaga maserefoni kupererwa kwemurume mukuru nedzidzoro rese iroriye akutokumbira gushe kudzvinyu chaiko chaiko hakuna chicharema kwaari iko zvino agarwa nengozi ngwendere iyeye yechivhampaya iyeye ngozi ane gona rainaroka rinomupa simba rekutonga achishandisa ropa kuponda neupombwe

kupererwa iko zvino asvika pakuchanoona kuti this guy akuita kuxamanda haachaziva kana chekureva kana chekutaura and akutovictimisa vanhu vake vese vaanoti vesecurity vati hapana achamuda and those members of the security those who are too overzealous beyond the call of duty We would like to warn you kuti munozivana mukati menyu imomo. Painonzi shabhani yadzura mwando, uzive kuti unenge wakamira papi. Ndava nekuti madziro ejeriko achadonha kana hwama ndayarira manje manje. But I promise you, as I am seated here, that this is not going to end well. Kachaita kugeda geda kwemene. Manje manje zvo. Gore riye uya mwakazomboimbiswa nemasoja. Kuimbiswa samba nyemba nechirungu. Zvinoitika izvo. Fellow Zimbabweans, just a few days ago, again, Mnangagwa and his gang have also been busy raiding warehouses in various parts of the country.

Hausi usasi kamwe here iwe? Ndivo vakaigadzira, ndivo vari kuita zvinhu izvi, voshamisika nezvavakaita. Manje manyangera yaona vakomana. Your evil intentions have been exposed. Hamuna kwamuri kuenda. Fellow Zimbabweans, people died for land and one man, one vote.

Deputy Chief Secretary anotopisawo tsitsi haisi mhosva yake anga akaiswa beura mugotsi anga akabatirwa futi iye iye uya saka aingotaura umwe aiti kuti aiti ati kudii zvaangoitawo chinamasi chinamasi anoti akambotaura chino akangoingwa chete nebanga mugotsi uyo change akutoti ndachinja ndosaka akaenda kunokomishina bhini kwarusapi ashaya zvekuita kuedza kuchengetedza mabasa kuri kuitwa saka vamwe ava vanzwisisei muri kunge vamwe vavainzwisisei this week we also know they have deployed assassins to zambia south africa and botswana to hunt down our gallant sons and daughters in the diaspora sponsored by tagwirei They want to murder them simply because they don't support number bill number three. Shame on you. Baba munonyadzisa ini. Munangaba. Hautsveruke iwe. Ndosaka uchingobhinya bhinya kune vana adiki vezera nevazukuru vako uchingovazvarisa iwewe. Hautori mahunhu wacho hauna. Hau character yako it does not befit the office you are serving. Une mhepo dzakakugara dzinoitirwa mapira pa Precab farm ndoo pa headquarters ka pehuroyi hwese tiri kutongwa nevaroyisi vatakati as always we are ahead of them hapana chamunoronga chatisingazive our people are eagerly waiting to deal with them mnangagwa and his greedy gang are idiots

Izvi chikurubhi maximum prison haizare jeri harizare nekuti midhuri yemajeri ndeyeelastic inotatamuka haizare in the meantime we are taking note of all the written submissions you are making to parliament opposing bill number three

Pasi neConstitutional Bill Amendment Number 3 pasi ne 2030 vana veZimbabwe muri kuzvionera mega pamhunosehodya mazano kuzama zama kuzama zama amacimbi cimbi minana nemashura atiri kuitirwa naEmastoni ekuzama kuda kuvhiringidza zvinhu mukati menyika kuti panoita mhirizhonga iyoyo apo ukuvanhera uzvamuzvamu kuti panoitira mhirizhonga osunga vanhu vese vamuri kuonana nezanana chivenga anoda kuvasunga achivapomera mhosva yekuti vanga vachada kuitakura. Saka makaona zirori rekabha remauto rainzi riuye nezvombo izvi zvaizonzi zvaipomerwa mhosva iyi kuna Chiwenga nemajenararo aya nemaveterenyu vese ava ndivo vaipomerwa mhosva vanhu vosungwa hakuna zvekutamba zvavakamboita zviya. 1981 vachisunga vachivhiringidza zapu saka munoona manje kuita kweshiri yakajairira muchemero wayo saka zvakaramba saka apererwa akuzama zvimwe nkomo akadzingwa anyeperwa nyaya yezvombo aati panyaya yezvombo musandopa dzokororai kufunga Zvakaitika 81 zvombo zvakadyarwa dyarwa nana Mnangagwa achitumwa nana Ken Flower his handlers mumaproperties eZapu Nitram properties specifically kwese kuna naAscot Farm kuBulawayo kuGweru kupi zvese vakazadzira zvombo zvikanzi zvombo izvi ndezvangomu vanhu vakasungwa ana Dabengwa Masuku vakasungwa, ma cabinet ministers, Nkomo, chii everybody was fired from government nenyaya yezvombo zvefeti zvakanga zvavigwa only kufind kuti akanga atofurirwa zvake nesouth african intelligence ichishanda pamwe chete nanaken flower kuti ukadai ndokuti muwane mhosva yekudistroya zapu and nkomo Ndo nyaya yakaitika because zvapedu komwe he'd become unpopular because of its leanings to the Soviet Union. Saka the Western world yakanga isingade, yakanga isichafarire ikomo, yanga yakufarira Mugabe nekuti Mugabe was not pro-Russian. That's why yakazoitwa sei. ndo reason kuti mudziye kuti sei akaitwa sei after genocide regogo raunde vanhu vakaurayiwa namunangagwa atitaura kuti will deal with those cockroaches and the gukura hundi war it was not a war because vamwe vakanga vasiri amdika innocent civilians were butchered for supporting a political party Vakataura kuti unorova tsuro nechigwenzi chayo saka hapana chakanga chichisiiwa vanhu vakapera. Iyeyu ariye state security minister. Murume uyu is a vampire uyu. Musaite zvekutamba kana tichitaura nezvemurume uyu. Iyi imhondi iyi. Imhondi iyi. Iko zvino wakuita kuita kwashaya kutsvaka uta mugate kuno svika ku, ku, kuita stoop so low kuenda kunotsvaga zvombo kuna nafilabusi uko kumusha kwa, kwa kenel mini baloy just because mudzimai wako muredi chiwenga kunotsvaga zvombo mudanga

ne team rako ka muchifunga kuti chikebwe chiri chenyu chinobudirira ka ichi ah, uko ndo kunonzi kugarira guyo sembwa ngozi yazopfunya chisero manje mbama munangagwa nemuutongi hwake indoda leyi yabusa lulunya amandla ake apfuma egazini ravanhu kudyara zvombo kunge ari kudyara zviyo

Uyakapa igazi ravantu mhondi vampire urombwa ndozvawakanga watendera kugana kuenda kunoromba kuye uyai maskaredi ndoka uri maskaredi kana ndichikava cho ndicho maskaredi uyai maskaredi iwo hapana achakuda iwo kuzvinyepera zvinyine kebhitiri ichiichi zvese izvi The truth is vanhu vari padhuze newe ka ngwena havachakuda asi vanongonyarawo nekutya kuti hazvitaurwe nekuti tinomedzwa asi chokwadi chiri kunzi kuti vanhu havachakuda hapana waunofanira kutombotemba pavanhu vari closest to you vakapera kudararo takavapedza kare we zvigananda zvako havana chavanoona vafana gemira havarizive izvi Anhu vekutamba chess dzepa body isu tinoaziva ma game aya e chess dzine ropa ava. Takabvira kare nazvo izvi. Havana chavanoona uchanyeperwa iwe. Rega ka uone zvako. Uchasara wakasungira sikavha chete. Uchasara wakapfeka sikavha iyo Emerson. Ndochinhu chauri kusara wakapfeka naked sekuzvarwa kwawakaitwa naamai vako nababa wako amafidi ndozvauchasara wakaita vana vezimbabwe never despair don't lose hope tinonzwa vazhinji vachichema chema action action hey madhara action action action action ehe tinozviziva kuti you are hungry for action but zvinoitika manje hatidi kubika mbodza hatidi kubika mbodza isu hatibike mbodza patinenge tarova tatorovera to kusakura nekuzunza saka panenge paite zvinenge zvichiitika which is in your best interest mimi tinokutendai nemasubmissions nemapetitions ese amuri kuita kuparliament Tiri kuzvifollower zvese it will got a very efficient system inomonitor zvese zviri kuitika tinozviziva zvese zviri kuenda kuparliament hatana hapana chitsotsi chatinombotambwa from all provinces we know what is happening zvinhu zvinokunakirai uya ari kuenda kauri tinogara tichitaura kuti this is the last dance before sunset Uyu atopererwa saka zvamunofanira kuziva ndezvekuti kana uchizvima nguruve, njiri, pebe pamunosvika kuti masanoisa parumana nzombe mai yabiswa yamanikwa pamatombo yaisa musana kudombo manje mauraira inoita imbwa ipapo is it, it's most dangerous saka ndiwo zvakafanana nemurume uyu now This is a biligua de regime saka payave manje it, it's most dangerous stage anokudyai murume uyu achiti handiende ndega ndokuti ndounhu hwake thats why tichitaura kuti pane vanhu vachashandiswa vari overzealous beyond the call of duty Tinokuzivai tinototiwo nelist yenyu. Chinoitika chamusingazive ndechekuti pache zvenyu imomo munotengesana. Uyu anga achita zvakati, uyu anga achita zvakati. Saka musanyanye kubva manyanya kuita overzealous. Itai basa renyu muchiziva kuti you are there to protect the people of Zimbabwe, the constitution of Zimbabwe. You are not there to protect an individual. zvino pane vamwe vanhu vakutongofunga kutoti ndikataura kutoti uyu ndimunangagwa iye pachezvake kana nebasa rake anototi inini ndini dangwe ramunangagwa pane vamwe vaakufarisa kudaro munoenda nababa venyu muve nenguva yakanaka madzimba wenyu may god bless